And St Joseph School Slema. Ta' St Joseph Bla tal-Bajda u ta' skejja l-oħra ma għandhomx għalfej japplikaw.
Teacher, leave them kids alone.

Inselmilkom u nilqakom għal din ir-rokna imħejja għalikom il-Ministeru tal-Finanzi illi lan tagħha hu illi tgħin il-pubbliku Malti jagħmel użu aħjar mill-finanzi tiegħu. Aktar 'il quddiem f'din is-sensiela ser nagħtu ħarsa lejn l-investimenti, xiri ta' isħma, rati tal-kambju u ħarsa ġenerali lejn l-ekonomija dinjija. F'dan l-ewwel programm f'din is-sensiela ser nagħtu ħarsa mill-qrib lejn il-flus Maltin. Qed nisimgħu ħafna tgergir dwar il-flus il-ġodda għaliex ħafna nies qed jgħidu li dawn ma jintarfux. Aħna naħsbu li dan huwa tgergir eżaġerat u bla bażi Però xorta waħda sejrin nagħtu pariri prattiċi u sempliċi biex il-pubbliku jagħraf dawn il-flus. U nibdew mill-mills. Dawn jintarfu mill-ewwel għax bil-pizzi. U hekk jew b'hekk it-two mills u t-three mills tistgħu tarmuhom għax ma jintużaw għal xejn. Il-five mills tintuża biss meta tmorru tixtru ħobża żgħira. Five five jew meta tirkbu fuq tal-linja Three five u hawnhekk fuq tal-linja aħjar ikollkom eżatt għax inkella il-five mils bye bye. Ngħaddu issa għal one cent. Dan jintgħaraf mill-ewwel għax tar-ram. Ma nafx għalfejn tar-ram imma tar-ram. It-two cents għadha mill-qodma, mela allura mhix mill-ġodda, mela allura m'intomx gergru fuqha mela tajba. U ngħaddu issa mela għall-five cents u t-ten cents. U hawn jibdew il-problemi. Issa ngħiduha kif inhi, bejn five u ten hemm differenza kbira. U biex ma tagħrafx lampuka mill-granċ, vera trid tkun ċuċ skużi l-espressjoni. Però aħna biex xorta ngħinu lill-pubbliku ser nagħtu dan il-parir. Sibu paper clip jew molla bħal din. Aqbdu biex tgħid five cents sigħat hekk. Agħmluhom flimkien U dawn flimkien mela ġew għall-valur totali ta' ten cents, għaxar ċenteżmi. Mela issa fil-but għandkom biss bċejjeċ ta' ten cents. Hawnhekk tajjeb li nżidu li llum b'ħames ċenteżmi ma tixtri xejn, lanqas biċċa gazzetta lokali għax kollha għolew, imma din inħalluha. Ngħaddu għalhekk għat-twenty five cents u għall-fifty cents, magħrufin aħjar mill-pubbliku bħala l-ħames xelini u n-nofs lira. Hawnhekk taħsbu li ser ngħidulkom biex tpoġġu biex tgħi 25 ċenteżmu flimkien biex jagħmlu nofs lira. Le. Għax inkella jista' jiġri l-każ. Illi tmorru biex ittellgħu nofs lira jew inkella biċ tgħi tal-25 ċenteżmu. Bi żball, ittellgħu biċ biċ tgħi tal-five cents għall-valur totali ta' ten cents u pereżempju lil tal-grocer, flok nofs lira, It-tuħ ten cents, dan ma jindunax u jmur minn taħt. U aħna ma rridu li jbati ħadd. Mela, il-parir tagħna huwa dan. Aqbdu l-biċċiet tan-nofs lirat, il-fifty centsiat, u magħhom waħħlu labra tal-inxier komuni, hekk. Mela issa, titfgħuha fil-but u mill-ewwel kif iddaħħlu jdejkom fil-but u tħossu l-labra, tafu mill-ewwel li dik hi Fifty Cent, Kif qed taraw, il-pariri tagħna ma jnefqukomx flus u huma sempliċi ħafna. Ngħaddu issa għal-lira. Ħafna qegħdin igergru għaliex ma ħallejnihiex tal-karti. Issa aħna ħassejna illi billi l-lira saret ittirlek malajr, Jekk nagħmluha tal-metall forsi ttillek anqas malajr. L-iżball li sar u hawnhekk ikolli nammetti li kien hemm xi bravu ħabib tal-MOS illi ddeċieda li fuq il-lira jagħmel għasfur itir. Imma din inħalluha wkoll. Qabel nagħlaq nixtieq li nagħti pariri wkoll li n-nies għandhom joħorġu magħhom flus adattati għall-okkażjoni u mhux toħroġ bil-but jew portmoni mimli mbarazz. Per eżempju, jekk sejjer il-Quddies tal-Ħadd U m'intix minn dawk li tħobb tagħti ħafna, m'għandekx għalfejn toħroġ aktar minn ten cents, li ma tmurx bi żball taqbiżlek xi nofs lira fil-kopp u jibqa' jiso' bik għomrok kollu. L-istess jekk int sejjer għand professjonist, għand tabib jew avukat, iż-żgħar m'għandekx xi tridhom, inqas minn fiver kollu żejjed. Hawnhekk nagħlaq din ir-rokna tal-lum, nixtieqilkom ħafna ġid u nixtieqilkom ukoll illi intom u l-flus li għandkom,

Hello? Hello, emmek ġo kamenzuri? Le, sorry, wrong number. Okay, bye.
Bye, darling. Eh, dak għal-fejat lu darling, ta. Eh, Jek ma nafx ismu, xitridni najdlu xkol wahda.
Nilqagħkom hawnhekk għad-disa' ġimgħa minn Xatt il-Baħar fejn qegħdin nassistu għal din l-isfida kolossali li dawn iż-żewġ għawwiema Maltin qegħdin jagħmlu fil-baħar. Ħafna nies qegħdin jistaqsuna imma dan sport jew ġenn? U biex jgħinna inwiġbu din il-mistoqsija, illum għandna magħna lill-Professur tal-Psikoloġija li żgur m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni magħkom għeżież telespettaturi minħabba li rajtuh kemm-il darba fuq it-television.

dan ir-razza umana, ċoe il-bniedem, dejjem ħass il-ħtieġa li jsib l-oriġini tiegħu, jiġifieri illi jerġa' jsir ħuta. Dan l-isport barra minn Malta, fażi mit-taħriġ illi l-atleti jkollhom, huma jkunu jridu jgħixu bilfors f'ambjent ta' akkwarju. U mhux talli hekk talli juruhom sensiela ta' filmati minn pereżempju The Man from Atlantis, Tentacles, Octopussy, Jaws, il-One, it-Two, it-Three u l-Four, Lorca, The Killer Whale, The Last Shark u diversi ritratti u stampi ta' ħut. Dan għaliex jagħmluh? Dana jagħmluh biex fis-subkonxju tagħhom irabbulhom hekk msejjaħ bħala il-fish syndrome. Issa, fejn tista' taqbdek din il-fish syndrome? Tista' taqbdek fit-triq, id-dar waqt li qiegħed tara xi programm televiżiv, tista' taqbdek fuq il waqt li qiegħed taħdem, ossija fuq il-post tax-xogħol. Importanti li meta taqbdek din tiġi għandi personali u neżaminah jien fil-klinika tiegħi. Issa, x'qed jiġrilhom eżattament dawn l-atleti? Jekk jogħġob hawnhekk issa nixtieq id-derezzjoni, jekk dejjem hu possibbli, li tinkwadrali daqsxejn is-sop konxju tiegħi. Naħseb illi tajjeb hekk qegħdin. Issa, hawnhekk għandi l-mudell tal-moħħ uman. Mela, kif spjegajt jiena, kif aċċennajt qabel, hawnhekk hija, jekk jogħġbok tista' żżommli daqsxejn dinha f'idejk, parti mill-moħħ, hawnhekk huwa is-subconscious, hawnhekk fejn jitrabba il-fish syndrome. Li dana meta jingħaqad mal-konxju, il-parti kollha tal-moħħ, permezz ta' nervituri li jiġu stimulati mal-ġisem kollu ta' dawn l-atleti, Jgħaddi minn din il-parti li qiegħda mqabbda mas-sinsla tad-dar u allura dawn qegħdin jagħtuna dan l-eżerċizzju li qegħdin nassistu għalih hawnhekka. Eh, Profs, imma il-fatt li qed idumu ħafna fil-baħar, dan jista' jkun ta' ħsara għall-għawwiema? Ħsara, ħsara fiżika mhijiex issir lill-atleti, għalkemm taħt l-ilma jiena ma nafx qiegħed jiġri. Però psikoloġikament iva qiegħed jiġri. u dan ġie ippruvat ftit ġimgħat ilu, ġie ippruvat fuq eżamijiet speċjali li saru fuq Lampuka, fejn instab li psigoloġikament dawn ir-rata tal-fish syndrome fl-ilma tibda iżżid ir-rata tagħha sproporzjonalment. Għalhekk, jekk dawn l-atleti sa jagħmlu iżjed ħin fl-ilma, hemm iċ-ċans kbir illi dawn ma jibqgħux jaħsbu aktar ta' bnedmin u jibdew jaħsbu ta' ħut. U jista' jiġri wkoll jekk huma sa jagħmlu ġimgħat u xhur ġol-ilma, hawnhekk ħalli nkun ċar mat-telespettaturi illi dana m'hemm xejn li ġie esperimentat xjentifikament, hemm ċans illi ġisimhom jiġi trasformat minn dak ta' bniedem għal dak ta' ħuta. Iva, imma allura m'hemmx xi kura li tista' tingħata għal din il-fish syndrome? Naturalment!
Fil-psikoloġija moderna għal kull problema għandna s-soluzzjoni. Fil-fatt jiena lill-pazjenti tiegħi li jiġuni b'din il-marda qerrieda, il-marda tal-fish syndrome, jiena ntihom kalmant speċjali illi l-bażi tiegħu hija l-alka u dan kif appena jieħduh huma jerġgħu jibdew jgħixu l-ħajja umana, il-ħajja komuni, rutina illi għandhom. Jiġifieri dawn jinsew fil-fatt li huma ħut. Issa meta jiġi inti għandek klijent li ikun jinsa, dana x'tip ta' mediċina għandek lest għalih? L-ewwel ħaġa li nagħmel jiena kif jidħluli fil-klinika tiegħi hi nġagħalhom iħallsu. Għaliex, u naħseb din għat-telespettaturi wkoll jaqblu miegħi, ħabba l-marda li għandhom milli dawn ikunu jinsew. Mela jien kif jidħlu nitlobhom mill-ewwel il-flus li huma jridu jtuni. U mhux talli hekk talli nintihom il-kura u dejjem nibqa' nfakkarhom li minn żmien għal żmien jiġu jarawni. U grazzi dan għall-kura moderna li għandna, grazzi għall-psikoloġisti moderni, għat-tobba, għall-infermiera sħabi u żgur mhux l-inqas dejjem inħalluhom barra lit-tekniċi fit-teknoloġija moderna. Nirringrazzjak Profs u nisperaw illi ma naslu qatt għal dak li qalilna l-Professur U b'dawn il-kummenti inċedu linja lura fl-istudios, ciao u niltaqgħu f'kollegament ieħor.
Oh doctor, I'm in trouble. Well, goodness gracious me. For every time a certain man is standing next to me, hmm? a flash comes to my face. Merħba għalikom kollegi tiegħi tobba professjonisti għal programm ieħor popolari tagħna ir-rokna tat-tabib. Illum iddeċidejt li se nwieġeb għall-mistoqsija li ħafna minnkom għamluli fuq problema ferm gravi. Kif irid jimxi tabib ma' pazjent li jkollu riħ komuni? Faċli dak li jkun tgħidulu jixrob kikra mis-sħun bil-lumi u l-għasel imma le le, il-problema hija iktar serja minn hekk. L-ewwel ħaġa li rridu naraw huwa jekk il-pazjent verament għandux għal qalbu s-saħħa tiegħu. Nistgħu nkunu żguri minn dan billi nistaqsu l-pazjent jekk jikkunsidrax jiġi għal kura żejda għandek privatament. Dak li jippreferi jmur l-isptar, nistgħu anki nibagħtuh lura d-dar, waqt li ngħidulu bil-ħlewwa kollha li dan jista' joqgħod f'kamartu jitgeżwer fil-kutri sakemm jgħaddilu r-riħ. Invece, dak li ma jitdejjaqx jiġi għall-kura żejda għandek privatament, irridu ngħidulu hekk. Qatt, qatt, qatt m'għandna ngħidu 'l dal-pazjent li għandu riħ komuni, ma tarax. Irridu nispjegawlu minflok li dan għandu każ rar immens ta' bacillus rifnutatis terminali u x'aktarx jistgħu jinqalgħu anki xi kumplikazzjonijiet. Fehmuh li da se jkollu bżonn ħafna testijiet, X-rays u check-ups u anki forsi xi operazzjoni. Iżda ferrħuh ftit ukoll billi tispjegawlu kemm għamel għażla tajba meta ddeċieda li se jkompli jiġi għall-kura għandek privatament. Imma hawnhekk irrid ntikom twissija. Qatt, u nerġa' ngħid qatt, m'għandkom issemmu flus minn qabel. Għax tiġri xi traġedja, il-povru pazjent jaqa' mal-art, zopptu, u jkollkom tagħtuh kura fuq il-post, mingħajr ħlas! Hawnhekk se nagħlaq għallum. Nispera li l-pariri li tajtkom se ssibuhom ta' għajnuna, iktar u iktar meta tiġu biex tittrattaw każijiet ta' pazjenti li batu minn riħ komuni u nħallikom bil-ħsieb tal-ġurnata. Għal riħ jew fissjoni, qatt tkun prużuntuż. Ejja għandi privatament u ġib miegħek il-karus.

Dakinhar li kont qed nipprotesta kontra inġustizzji qlajt xebgħa nobis mingħand il-pulizija u xi nies oħra. U ma nistax infittixhom ta' għax il-pulizija kollha wiċċ wieħed u bla numru. U issa spiċċajt l-isptar. Imma dak ta' barra t-triq qiegħed mhux l-isptar. Insomma, maġenb l-isptar biex ikun preċiż, għax ma kellhomx post għalija. U peress li raw li ma kelli xejn gravi, għamluni outpatient, pazjent ta' barra. Għax hawn mhux bħal Malta ta, hawn fittxu kajt, ftar wieħed biss hawn. Gazett!
Gazett! Hawn, hawn, hawn, hawn, hawn!
Irrid jien. Kollha. Aj, ma kemm tiflaħ tkun ignorant, waħda minn kull waħda rrid infisser. Tajt newis u kol tlieta, għax qegħdin sew fittxu kajt tliet gazzetti bissaw. Waħda mal-Gvern, l-oħra mal-Oppożizzjoni u di laqqas naf naqbad ngħidilha tal-businessmen. Allora x'qalgħu fuqi. Xewwix jipprovoka l-pulizija. Il-pulizija kellha tuża l-forza biex trażżan il-provokatur. Provokatur. Ħaj li provokatur! Mela kieku għaddabtilhom xi ġebla x'kienu jagħmlu li jispalaw lejhom. Ara ħanraw x'qalet l-oħra. Il-pulizija tuża mezzi brutali u vjolenti waqt protesta kontra l-Gvern. Imma jien mhux kontra l-Gvern kont qed nipprotesta. Dawk b'herd qegħdin jużawk għall-iskopijiet politiċi tagħhom. Int ara x'qalet l-oħra. L-oħra?
Eh. Lady Di has third baby. Alla jberika din. Violence erupts in Bangladesh. Five year dead in earthquake. Le ma kienx irrapporta t-temp lanqas li tuna li taċ-ċokaj. Xi bqija, kollha reklami. Ah, mhux bħal Malta. F'Malta għandna gazzetti serji, responsabbli u investigattivi. Mela hawnhekk moħħhom biex ixewxu jiżirgħu immibegħda jew inkella jżeqlquhielek bl-Ingliż u li ma ttajrix karozza jew tiżżewweġ xi nobli ma jsemmukx. Aw, aw, aw, dissi, meta se taraw ili? Bil-mod, bil-mod, bil-mod! Ta' kun naf min għal-menu. Professor tal-għajn, ej, għajn, professor tal-għajn, ej, bello, professor ta' saqajn. Rajtu, rajtu, it-tobba ta' ċokajn. Dawk, jekk ma tmux fil-klinika privata tagħhom ma joperawk xuba. Ma jkollok tiqeda b'dak li jkun hemm. Dari mistom isemmu l-gazzetti ma dak il-qabda ħmieġ. Wow, jien smajt oħra, tafux. Mhux mill-gazzetti, naturalment. Jien smajt li meta l-ispeċjalisti jmorru l-isptar l-ieħor, jiġifieri dak li hemm fuq il-gżira ta' maġenb iċ-Ċukaj, dawn ma jmorrux l-isptar imma jmorru jiftħu l-klinika privata tagħhom. L-isptar jibgħat l-assistent għax ta' b'xejn, ta' xejn tieħu jgħidulek. Taw, ġej xi ċuċ ieħor. Ċuċ intu min ġabek ġbin? Ta' kif taf titkellem bil-Malti int? Jien naf ħafna lingwi, jien professur impurtat. Issa jien ħa noperak. Sa fl-aħħar dott. Sieqi ma niflaħx dis-saporti daqskemm li nitbaqbaq. Tweġġagħnix dott.
Dil-ħames operazzjoni tal-għajnejn tiegħi. Jien speċjalista tal-pulmuni. Eħ, xi trid tagħmel, la b'xejn. Wara kollox, żball tat-tabib jagħtih it-trapp. Qegħdin sew, eh? Issa li kieku ma qbadniex hawn ġew, George, ma tkunx tmur wasla sal-isptar int? Ħa, kieku sakemm ikun missu, jilħaq jgħaddilu saqajh ibda jewġgħu x'imkien ieħor. Kieku ma sptar privata, mill-ewwel kien jgħaddilu dik hi. X'jiġifieri?
Allura inti trid tgħid li jrid ikollek il-flus biex tieħu servizz ta' nies? Għaliex? Int ma taqbilx li jkollna sptarijiet privati? Le, għax fejn tidħol is-saħħa, m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni, għax l-aqwa servizz għandu d-dritt għalih kulħadd. Allura int qed toħloq il-libertà, dik hi. Allura jekk jien għandi l-flus m'għandix dritt immur nagħmel operazzjoni fejn irrid. Anki dan il-ktieb jgħidlek hekk, ħa, Kien hemm tabib ta li l-pazjent qallu jekk ngħidlek li għandek bżonn operazzjoni, tagħmilha privata? U l-pazjent qallu jekk ngħidlek li ma nagħmilhiex privata, ikolli bżonn operazzjoni!
Jien ngħid għalija, fejn tidħol is-saħħa, m'għandux ikun hemm business. U mela x'inhu?
Illum flok l-isptar, jaqbillek tmur xi healing service minn dawk tal-kariżmatiċi, aktar tinqeda malajr. Aw għandu jkun dawk ukoll b'xejn.
Exclusive Company Limited jixtru kull kwalità ta' ġank u mbarazz. B'offerta speċjali qegħdin joffru sa 10 liri għal kull biċċa għamara u sa 5 liri għal oġġetti oħrajn. Trasport b'xejn. Mela eħles mill-imbarazz! Ċempel lil Exclusive Company Limited. Antiques, Antiques, Antiques. Exclusive Company Limited, speċjalisti fl-antikitajiet, edin joffru l-istok preżenti bi prezzijiet speċjali minn 200 lira l-fuq. Mela ħaffef, hu din l-opportunità biex takkwista oġġetti li jiswew mitqlu deheb bi prezz speċjali. Murand Exclusive Company Limited. Ix-xorb u s-sigarretti Joqtluk bil-mod il-mod. Isma' mbagħad wara kollox dil għaġla kollha għalfejn?
Kont qiegħed ngħidlek fuq il-grupp tixtieq li kieku tibda tkanta magħna, eh? Ja ħasra li kieku tgħid li iwa. Ara, nirranġelek kollox jien, tinkwitax. Kenna, kenna diska, kienet mhux xi ħaġa. Iva, stenna ħanajdlek ara.

Enti tafu li dan sinjur. Lejn, soltu ta' sitta nisma' qatt ma rajtu qabel illum l-ewwel darba li rajtu. Ta' ġralu xi ħaġa gravi, mister. Attak tal-qalb. Ara xuf teħħa, diġa viola. Jien naf tajjeb ta' x'missieri jekk kien taħu ferba tiem imbara. Issa l-aħjar ħaġa dak impoġġuh bil-qeda hekk, ej niftit, sinjur. Eh.
Għalkemm ma tkunx tafu l-bniedem xorta jiddispjaċi kalieħux.

U issa ngħaddu għal-rokna tal-ittri. Jiena tfajla ta' 31 sena, twila ħames piedi u niżen 14 stones. Jien ja ħasra ma niekol xejn, ħlief ħobż, għaġin, għali u forsi forsi xi sufle lemm u lawn. It-tabib ordnali dieta stretta. Jien imxejt kif qalli t-tabib. Għamilt ġimgħa ma niekol xejn. Iva forsi biex filgħaxija nittrejjaq u ma jagħtinix dak il-ħass ħażin. Nofs dixxi mqarrun inħarbtu. Imma l-qbija sa filgħodu xejn ma mmiss. Tista' ttini parir int għax it-tabib ħlifi ma qdarni u jgħidli agħmel id-dieta ma jagħmilx. Tista' tgħidli wkoll x'għandi nilbes? Ftit inkwetata Ormi.
L-ewwel nett, sinjorina, tinkwetax għax togħlob. U t-tieni nett, huwa fatt magħruf illi n-nies ħoxxnin huma l-aktar nies ferrieħa. Issa, ejja ngħaddu għall-problema u nibdew mill-aħħar. Se tilbes. Jiena nissuġġerilek ma tilbisx ilbiesi skullati u mqaċċtin u lanqas ilbiesi ssikkati miegħek. U wara ma jfettillekx tilbes xi xorts jew xi minisker daqs ċunturi? Eq. Issa, mbagħad jiena nissuġġerilek ukoll li tasal wasla f'wieħed mill-health farms li għandna imxerrdin ma' Malta kollha u naċċertak li tonqos żgur. Jekk xejn, mill-but. Isma' di wkoll, ara di kemm qiegħda tajba. Tifel kiteb lin-nanna tiegħu, ara. Għażiża nanna, jiddispjaċini li xahrejn ilu insejt il-birthday tiegħek. Ikun ħaqqni jekk inti tinsa l-birthday tiegħi li huwa l-Ġimgħa ħdax ta' Marzu u tinsa tixtrili l-karozza li kont wegħdtni. Hija ara ma' Ġorġ inqas minnu. Tassew!
Xem, Xi jgħidu l-istielel tiegħek għal-lum? Hu? Intom temmnu fl-oroskopju? Tgħiduli le, imma xorta taqrawhom, xorta tisimgħuhom? Bejnietna, ftit ilu biss baqraw ta' ġimgħa b'oħra u ħaġa tal-iskantament ħadd ma nduna. Anzi, bdew jgħidu kemm ġiet ta' qabel tagħna. Il-ġimgħa ta' wara kellhom jaqraw tal-ġimgħa ta' qabel u l-istess. Ma nduna ħadd. Tgħiduli, Veru, ġieli jkunu viċin tal-istejjer tagħna, ġieli jkunu eżatt. U jien ngħidilkom, Robb sor għalikom. Anke r-rapport tat-temp ġieli laqgħad il-lik. Mela llum sejrin f'ħanut tal-videos. Dana kien hemm wieħed raġel. U ġie biex jiġbor il-videokażett tiegħu. Mar wieħed minn tal-candid camera u bl-akbar kunfidenza ippretenda li l-video ta' dak ir-raġel kien tiegħu. U l-konfiżjoni kompliet tikber. Meta ta' wara l-bank kien miftiehem magħna għax kif jgħid il-Malti, Id-debba l-ġerrejja jekk ma tgħux l-ewwel dis-sena, tieħu li ġejja.

Right. Waiter, dan junk food, mandekx health food.
Ara, dil-pinnola l-ewwel plat. Din it-tieni plat u din id-deserta.

Esma, enti mhux illiberat kont ħriġt. U mela x'inhu? Mela allura x'ġara?
Dak wara maġistrat qal int liberat, eh. qed allura sinjur, l-affarijiet li straqt, dawk irid iniżilhom fil-karta tal-income tax.